vana vamwari ndokwasai mese muzita rajesu toda kutenda mwari nenyasha dzavari kutiratidza zuva rimwe nerimwe patiri kuenderera mberi neminamato mukati memazuva ano gumi kana kuti 10 toda kutenda mwari kuti mwari haaramba akanyarara tine kuchema kwatiri kuita tine kukumbira kwatiri kuita mwari anonzwa uye mwari anopindura satapinde mwari mashoko edu ezuva ranhasi nekunamata ngatidzinzinei tinamate Baba wedu vari kumusoro kudenga, tinotenda Jehovha nemukanazve wamatipa wekunamata. Nekudzidza nekukurudzirana kuti tinamate, tinofara kuti imimi Mwari munonzwa kana isu takumbira. Pakutaura kwedu nemwi, tine mufaro kuti Mwari hatingotauri bedzi imimi maka, uh, musina kuteerera. Kuteerera kwenyu Mwari kunotifadza. Kunyange mukapindura nekukurumidza kunyange mukanonoka chero mukati no tipei mwoyo inogamuchira ansa dzinenge dzabva kwamuri uyu ndiwo munamato wedu muzita rajesu ishe wedu amen tiri kuenderera mberi nekurudziro yekunamata Chapter 6 yaMatthew. Chapter 6 yaMatthew. Pamunamato waTenzi tine mamwe mashoko atakasiya kubva zvitatanga masirizi aya kana kuti zvidzidzo izvi kana kuti kurudziro iyi pane mamwe mashoko emunamato watenzi atisati abata iko zvino andoda kuti tibate panguva ine nekuaongorora nekutsvaka kunzwisisa kuti anorevei kwatiri

do not lead us into temptation one of the resolutions that i want to request every one of us to make in, me included is that mwari mugore rino ra 2022 musatendera midzo yandisina simba rekukurira kuti ipfuure kana kuti isvike kwandiri manga manzwi tipei simba rekukunda miedzo yatichasangana nayo whether tinoda kana kuti hatidi whether tinozviziva kana kuti hatizvizivi there are temptations that are going to be following us mukati megore riro rino iri satani ari muwengi wedu panyaya dzezvekunamata Haana bakupete maoko kana kuti kusara muna 2021. Takapinda tese muna 2022. And nekuda kwezvimwe zvaari kuziva kuti unogona kungoerekana waita iwe panyaya yezvekunamata izvi. Zvikuru sei nenyaya yemission mandate yawakadeclare kuti I want to go and I will go. Wakaipa ane zvaachaita to, to make sure kuti you're going will not be successful. now point iyi inotibatsira yemunamato uyu kuti mwari tibatsirei musatendera midzo inokanganisa kufamba kwevhangeri muupenyu hwedu musatendera midzo inokanganisa kukama hwedu nemwi kuti itiwire mukati megore irori kwete gore iri bedzi iri even beyond kana matendera kurarama So the request is do not lead us into temptation. Mwari ari Mwari pachake handiye anotitungamirira mumwidzo. Mwari haatungamiriri vanhu mumwidzo. Asi anotendera kuti wacho akuidza akuidze in the experience seyaJob wakaipa ndiye anoidza vanhu. asi haagoni kuva neaccess yekutiidza kana mwari asina kumutendera kana kuti eh, eh, eh, allowing him or permitting him to do so because mwari will be knowing and will be confident kuti chero ukaidzwa hako unokunda now the request here is mwari semazivire enyu kuti ndiri munhu akaita sei musanditendera kana musatendera midzo mukati megore iri iri kuti iuye kwandiri yandisingagoni kukurira on this point god is faithful haatenderi kuti tiidzwe nemiidzo yatisina simba rekukurira navedzi simba rechifuti rekukurira hatina tinoriwana futi kuna mwari so the request is do not lead us into temptation or do not allow temptations to come along our way especially those that are beyond our coping capacity but deliver us from the power of the evil one wakaipa ndiye anouya nemiedzo wakaipa ndiye muiti wezvakaipa uye ndiye anotisutsa utsvage nzira dzekutidonhedza nadzo now the request is munamato wako panguva eh, ino yatiri mukati mekunamata during these 10 days of prayer pauri kukumbira zvimwe zviya zvonokumbira kuti mwari akuitire mukati megore rino iri kumbira futi usakanganwa kunamatira chinhu chiti mwari ndichaedzwa nekuedzwa kwevanhu imwe miezi ichauya nehama imwe ichauya neshamwari imwe ichauya nespouse murume wangu wandi mukadzi wako anokuti vana kana kuti vanyarikani angave madzitezvara kana kuti vana tsano kana kuti vakwasha pane miidzo kana kuti vekubasa uchaidzwa nekuidzwa kwevanhu tsvagawo kundiso kana kuti chidziviriro kana kuti chitaviriso kuna mwari ti mwari ndidzivirirewo munichengetedze munyasha dzenyu muchanza chenyu chekururama ndiregedze kukutadzirai nekuda kwekuidzwa kwegore rino So do not lead us into temptation, but deliver us from the power of the evil one. Vakangi vedu tichida tisingada vatinoziva navo tisingazivi vane zvavari kuronga uye zvavachaita kuti donhedza mwari wekudenga ngatipewo simba rekuti nzvengesa nekutipunyutsa pamiteyo yevakaipa

Tiri kunama kuti Mwari atinzvengese uye asatitendera kuti tiwirwe nemiidzo yatisingagoni kukurira nesimba redu. Kana kuti iye atipewo simba rekuti tiwane kundiso pamiidzo inotiwira. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Bible rinoti no temptation has overtaken you except such as is common to man. Hakuna miidzo yakakuwirai kunze kweiyoyo yakajairika akaunti inozivikanwa kuvanhu but god is faithful he will not allow you to be tempted beyond what you are able words, god is faithful he will not allow temptations that are beyond our coping capacity to be fallen us

empowering us with the power that is sufficient to overcome all the temptations that come along our way amen mwari wekudenga ngaakudzwe our father is faithful we have a faithful father mwari akavimbika haatenderi miidzo tisina simba rekukurira kuti itiwire kana zvingaitika pamuidzo woga woga tichasangana nayo mukati megore rino iri Mwari akatendeka that um, achatipawo simba rekukurira miidzo yose yatichasangana nayo now zvazvinoreva ndezvekudai kana zvingaitika mukati megore iri kuti wasangana nemuedzo ukakundwa ukadonha let me, let me remind you as well as i also remind myself don't accuse god mwari hamuna kuvimbika maamuripi ndichiidzwa manga muripi God is faithful. It's you and me who are not faithful, but our God is faithful. He will not allow temptations that are beyond our coping capacity to befall on us. Mwari akavimbika. Achatipe simba rekukurira. Tichaedzwa nehama. Tichaedzwa. Tichaedzwa kuedzwa nevanhu. Vamwe vacho vachatiedza toshanda navo mumabasa. dzimwe ishamwari dzaitotamba nadzo vamwe wanyarikani vamwe wavakidzani anogona kunga ari chero mudzimai wako kana kuti murume wako achakuedza kana kuti zvinhu zvinowira nyika kana kuti kurwara iwe wacho kana kuti kurwarirwa Mwari wekudenga atipe simba rekukunda. Chero zvingareva kuti pamwe pacho tichayadzwa nemiedzo inoreva zvekuti vadikanwa vari pedo nesu vanotenderwa kurara kana kuti kuvata muna Jesu. Usazobva pakutenda kuti Mwari mandishorei. Naamwe mashoko aya makukutu atinotaura kana tarwadzirwa. Tichayedzwa nekuyedzwa kwevanhu. Kuna Luke chapter 17 verse 1 Jesu anoti iye hazviiti kuti zvigumbuso zvisauya, zvinouya zvigumbuso. Asi ane nhamo uyo azvinouya naye, tichayedzwa nekuyedzwa nevanhu. Now kana mungayedzwa, iwewe be prepared to forgive and forget. Jesu ari kuisa pachena kuti kundiso yemiyedzo haiwanikwi musimba rako bakati musimba rangu inini semunhu chero ndakaberekerwe muchechi ndikakurire muchechi ndikadziidze zvechechi nekudziidze bhaibheri kuti ndinzi pastor i am not immune to temptations i am going to be tempted

mwari akavimbika akatendeka kana angatendera kuti uidzwe nekuedzwa kwevanhu ngazvikusiye uri pari nani paukama hwako naye nekuti iye achakupe simba rekukurira kana akupe simba rekukunda mwari wekudenga ngaarumbidzwa anamatwe haukundi hatikundi miedzo nekugona kwedu kana nesimba redu asi nesimba rinobva kuna mwari totive nenguva yekunamata kunamatire nyaya tokuti tive nenguva yekunamatire nyaya yekuti mwari tichayedzwa imwe miedzo iyo tichasangana nayo ichabve kune wakatipoteredza imwe miedzo iyo tichasangana nayo ndo yakambotidonhedza mugore rapfuura iri ra 2021 imwe yacho ichasangana nayo hatisati tambosangana nayo hatina zera nayo hatina experience nayo ndiyo yakaumburudza kana kuti kudonhedza vazhinji dzakanga dziri mbiro pakutenda ngative nenguva yekunamata kunamata kuti mwari atipe simba rekukunde miyedzo tichayedzwa zvimwe zvese zvaitwa izvi takumbira izvizvi mwari atipa kana kuti kumira kutipa tichayedzwa nekuyedzwa kwevanhu mwari wekudenga atipe kundiso ngative nenguva yekunamata baba wedu vari kumusoro kudenga Tinokutendai zvakare nenguva yekunamata yamatipa. Tinofara kunamata Mwari nekuti uyu ndiwo upenyu hwedu. Maita henyu nekutiisira pachena kuti simba rekukunde muyedzo harize matiri sevanhu. Zvisinei kuti tararama nguva yakadini panyaya dzezvekutenda, hatina simba rekusangana nasatani. We are never and we are nowhere near to match tempting capacity of the enemy who is the devil asi simba rekundiso mwari riri mamuri tokumbira kuti mwari simba iro eh, eh, mutipewo simba eh, murisowe matiri kana zvingareva kuyedzwa mukati megore ra 2022 ritapinda iri tichayedzwa neshamwari tichayedzwa nevanhu vamwe vachatiedza toshanda navo Vamwe takavajaira vamwe hatina kuvajaira. Tipewo simba rekukunda Mwari. Imwe miedzo ichatiwira hatisati tambosangana nayo muupenyu asi ine vazhinji vakasangana nayo vakadonha pakutenda. Tenzi Jesu musatendera kuti miedzo itisina simba rayo kana kuti eh, tisingakwanisi kukurira imi muchitibatsira musatendera kuti yakadaro iyo iuye mukati menzira dzedu. Tinoshuwa kuti tirambe takamira paMwari pakutenda. Gore ratange zvakanaka iri. Musatendera kuti ripere Mwari tane misodzi pamatama. Tadonha pakutenda. Tokumbirawo Jesu mumire nesu. Tumai ngirozi dzvene dzinoera dzimirewo kurutivi rwedu kutichengetedza nekutirwira. Zvikuru tichengete kutenda. Tichengete kutenda. Ticharwarirwa vamwe ticharwara. Kana kufirwa kana kuti kufa. Tenzi Jesu itai kuti Mwari zvese izvi patingasangana nazvo pashaike umwe chete wedu anodonha pakunamata paukama naMwari. Vamwe vafundisi vachengeterewo kutenda Mwari vasadonha pachifundisi chavo. vamwe maerda mukati memasangano vamwe madikoni vamwe vatungamiri mukati memasangano vamwe imbiri pakuparidzwa kwevhangeri mwari vachengeterewo simba rekunamata vasabva pamuri noti imi ndimi mwari wavo hatizivi zviri mukati megore iri asi imimi mwari munoziva uye hatizivi zviri kuromwa nemuwengi against us and against our plans and progresses tova dimission fulfillment tokumikidza basa rese riri pamberi pedu mwari maoko enyu nenzendo dzatichafamba panyaya yevhangeri mwari tichengetedzewo mwari tisadonhedzwa newakaipa pakutenda kuita kuti basa renyu riregedze kufire mumaoko edu uyu ndiwo munamato wedu muzita rajesu ishe wedu amen